کتے روٹی کندوری کو گھیلی ودن اندھا گڈا تا نائے تیرے میندی ہی وی کتے کتے روٹی کندوری کو گھیلی ودن اندھا گڈا ہی میں پیرے میندی ہی وی تیرے با پرد پردے نشائی تھے ودن اینجھی غیرت دی گنڈھڑی چویندی ہی وی تیرے با پرد پردے نشائی تھے ودن ایندھی غیرت دی گندھڑی چویندی ہیوی مچھیں داڑھیں کو کنگھاں او پچھاں دیوا اے تاں کیجے دی گال اے پچیندی ہیوی مچھیں داڑھیں کو کنگھاں او پچھاں دیوا اے تاں کیجے دی گال اے پچیندی ہیوی او جہازیں دے مالک

تیݙی غیرت کوں تھک کے جو ݙیہدا کھڑئیں کینجھے ماحول دی آس پواس اچ کھڑئیں تیݙی پہلی اکائی تیکوں ناظم لٹے تھی کے با ذوق بھنکڑ جھئیں بس اچ کھڑئیں توں تاں خواجیں دی خچ اچ لڳݨ بجائے ہتھو پیریں کوں چم چٹ چس اچ کھڑئیں توں تاں خواجیں دی خچ اچ لڳݨ بجائے ہتھو پیریں کوں چم چٹ چس اچ کھڑائیں اوندے واپڈا دے فیڈر نویکلے ہی نہیں توں جو بھنگ پی کے پیٹر تی ٹس اچ کھڑائیں اوندے واپڈا دے پیٹر نویکلے ہی نہیں توں جو بھنگ پی کے پیٹر دی ٹس اچ کھڑائیں تیڈے بالیں دے فیڈر بھی در پھٹے موں کھیر پھٹے زہر کوں ابھرنا تا ہے اے بھی بھاڑو جو ہیں تہوں گھنسن تا سائی اے تا بجلی دا بل ہے تا بھرنا تا ہے میکوں میڈا تمونٹار تاڑی وتے ایندے چھیلے دا بڑکار ساڑی وتے میکوں میڈا تمونٹار تاڑی وتے ایندے چھیلے دا بڑکار ساڑی وتے توڑے عزت خوار ہے او ڈہدا کھڑے وت وی اوئیں او بھاڑی دا بھاڑی وتے بنتے سودھا نگل گئے وطن میڈے کوں پتر چودھری دا جیرھا اناڑی وتے بنجیں سودھا نگل گئے وطن میڈے کوں پتر چودھری دا جیرھا اناڑی ودے سب تجارت کوں تشریف تلے رکھیس ساڈے قبریں کوں سالار تاڑی ودے سب تجارت کوں تشریف تلے رکھیس ساڈے قبریں کوں سالار تاڑی ودے ایڈو ملاں وی دھکیں تے تھیلی ودے ہتھو اکھیں دکھا اکھیں گھاڑی ودے ایڈو ملاں وی دھکیں تے تھیلی ودے ہتھو اکھیں دکھا اکھیں گھاڑی ودے پیو ہے کعبے کو ٹکرا مریندا ودے چندہ اللہ دے گھر دا اگاڑی ودے پیو ہے کعبے کو ٹکرا مریندا ودے چندہ اللہ دے گھر دا اگاڑی ودے پوتر پینٹیں کو کپ کے ڈیزائنہ بنا ون کے یورپ دکھیندا پچھاڑی ودے پوتر پینٹیں کو پیو ہے کعبے کو ٹکرا پیو ہے کعبے کو ٹکرا مریندا ودے پیو ہے کعبے کو ٹکرا مریندا ودے چنتا اللہ دے گھر دا اگاڑی وتے پتر پینٹیں کوں کپ کے ڈیزائناں بنا ون کے یورپ ڈکھیندا پچھاڑی وتے کہیں دا معصوم غربت دی پنڈ گھیل کے چودہ سالہ لکیندا اگاڑی وتے کہیں دا معصوم غربت دی پنڈ گھیل کے چودہ سالہ لکیندا اگاڑی وتے چوڈاں سالہ لکیندا اگاڑی وتے رات پوہدی ٹورے اوندا ممی ڈیڈی ہکو کچھا ہے کھنڈا کیاڑی وتے رات پوہدی ٹورے اوندا ممی ڈیڈی رات پوہدی ٹورے اوندا ممی ڈیڈی ہکو کچھا ہے کھنڈا کیاڑی وتے بھانویں پالا ہے کمپنی ہے کمبل دے وچ اے سی چلتے کھڑن ایہو مرنا تا ہے اے بھی بھاڑو جو ہیں تہوں گھنسن تا صحیح ہے تا بجلی دا بل ہے تا بھرنا تا ہے جی میں کہیں کوں جی میں کہیں کوں حلالی حلالی آکھیں لفظ اصل حرامی ہے امدا کھڑے کہ حلالی میں خدا دی قسم حلالی ہیں جی میں کہیں کو حلالی حلالی آکھیں لفظ اصل حرامی ہے امدہ کھڑے تے کو دھرتی دا نا ایویں تن تے ملے ویسے ادب دے وچ لگا مندہ کھڑے تے کو وطن دا نا ایویں تن تے ملے ویسے ادب دے وچ لگا مندا کھڑے قرض منگیں ای کہیں کوں بچایا وی نہیں ساری دنیا دے وچ کیتی گندا کھڑے کچی فصل دے آبھوں لتاڑی ویندے سٹے کھوندا کھڑے گنے بھندا کھڑے کچی فصل دے آبھوں لتاڑی ویندے سٹے کھوندا کھڑے گنے بھندا کھڑے آپݨی نسل بچا آپݨی فصل بچا نہ تاں چٹ پیرا چجیں کوں کھندا کھڑے آپنی نسل بچا اپنی فصل بچا نہ تا چٹ پیرا چجے کو کھندا کھڑے کچھ کرنی تا کر نہ تا بچتا نیویں بچیندا نیوی پوجھا کرنا تا ہے اے بھی بھاڑو جو ہن تہوں گھنسن تا سہی اے تا بجلی دا بل اے تا بھرنا تا ہے اے نسلی وراثت